Televidente danki ku bo ta huntu ku nos awe riba Djarason djesun di September. Nos tei nos promé invitado manera nos bisa na komienso ta Olga Job. Olga ta un yu di Kòrsou El a wordu of ultimamente hopi hende a conoce door di videonan que el a traha cu e ta pone riba su YouTube page. Entre un di nan na momento cu el a bay un bar leu aya. Nos ta bay conta bo un beki di dje si bo no sa ainda. Un bar cu yama Corsou pero Olga su bida en general ta hopi interesante pero mas cu otro cos hopi great pa conoce. Anto ta esey ta pesey nos tin Olga awe junto cu nos. Olga danki cu bo ta junto cu nos. Danki pa e presencia. Great cu despues di algun purba aki aya nos saña bo pa bo tey. Anto mi ta kere sigur sikur e aporte ku bo ta bin bèk bin duna na bo isla ta hopi great. Na mi kuminsá bo so mi papiando ku bo hoy tin asina tantu kos interesante pero ken ta Olga? Oh ken ta Olga? Un pregunta hopi hopi interesante paso si mi lo a pensa tres aña pasá e yas mi mes e pregunta i mi lo bisa ah Olga ta muchu moe haltu K'a studia na Merka, mi trabou ta wellness and business coach. Mi gusta inspirá hende, pero awor ora un hende a puntra mi ken ta Olga, mi ta bisa Olga ta un persona ku semper ke traha riba felisidat, ku ke semper hasi un diferensia na mundu anto ku ke yuda otro hende. Dus mi ta pensa mas den parti. Cual nos keda den nos bida, dus esey ta locual mi ta. Great. Televidente, na momento cu nos ta papiando cu Olga, bo mes ta bay mira transcurso di e conversacion kico tur nos ta bay papia. Bo por manda mensahe libremente pa nos via di WhatsApp, no bel nos, via di WhatsApp kuater seis un kuater bia ocho, bo ta manda bo WhatsApp, e ta un number di telefon di casi, pero bo por manda WhatsApp gewoon riba dje, anto awi nos ta hie, nos ta haci pregunta mesora na Olga. Olga ta un Wellness and Business Coach, Transformational Coach, Anto e ta un digital nomad. Tin algun kos mas ku bo ta hasi. Nos konosé bo pia pa medio dje videonan, pero promé k'esei Olga a studia na Merka, anto ta bo ta tin sierto kosnan ka pasa ku a pone Olga kuminsá transformá poko poko. Konta nos un tiki di esei. Sí, sí. Dus, bo sa ku ei eigelik a kuminsá fo'i dia mi tabata hopi yòn. Mi opa Angel Job a fayesé na aña ku sesenta aña. E ta ta pisa tres shent sesenta i sinku pounds cu ta mane doshen kilo un tiki mas cu doshen kilo dus eigenlijk obesidat tabata den mi den mi famia no dus eigenlijk ami mes ora mi tabata crece mi a crece cu un adiccion di sucu hopi hopi pisa cu despues mi a bin realisa cu tempo anto mi mama Ilse de Windt esaki ta echt un hopi bon inspiracion den mi bida pasobra e ta un oefen terapeut semper tabata den health anto semper ora mi tabata yong e ta bisa mi Olga of nan ta yama mi Olguita. Bebe bo juice. Di como ta bebe bo juice y wortel? Mi ta, ay mayo, ay ke, ay ke. Mi ta e hopi, mi no ta gusta echt. Pero semper mi mama a purba mane yuda mi. Enton nos a groei op den un den un cas cu hopi bia nos tabata healthy, pisca cu caliña den e temporada nan y nos ta come cu berdura, keseynan. Dus eigenlijk mi a groei op den un pescatarian, flexitarian, vegetarian home. Dus ya, e rei a m'a sigui crece anto ya m'a guarda cu misa guarda cu misa guarda anto m'a cuminsa cu dieit foral pero m'a cuminsa di e cinco aña mi ta kera ta ta hopi mas long pa mi di e cinco aña dus mi di nan mi implementa un par di dieit mi mama yudami pero semper mi tabata hasi dieit mi tabata ba masha bon mes pero mi tabata subi e double mane mi a bisa bo pero mi tabata subi e cada bea dus mi a Purba tur sort di dieet, low carbs, low fat, den temponan e no sa tin masha low fat, bo ta acorda? Ta tin low sugar, no sugar, su artificial flavors cu ta super malo oki, cu nos a bin descubri despues. Pero a dura eigenlijk ongeveer binti aña cu mi a subi ba, subi ba, anto den e transcurso, den tempo cu diesocho aña mi a bay studia na Merca, anto ora mi a bay studia mi tin un masters in business administration, dus mi a focus hopi riba e parti di corporate Mi a bira leadership, mi a get promote dus hopi lia na trabou anto mi tabata traha hopi ora pa pa siman pa dia. Dus pa dia ongeveer sinkuenta pa sesenta ora pa dia. Anto mi ta tin dies dia vakansi so, dus mi tabata hopi di stress. Anto e nan atrobe mi a sinti e problemanan den mi kurpa. Mi a wòrdu diagnostika ku. precancer cells tambe den mi cervix wen mi tabata yong dus mi tabata sufri hopi den e parti emocional tambe hopi anger hopi mi no tabata tin hopi amor pa mi mes dus mi di kico eigenlijk mi mester haci pasobra di dieet no ta traha mi bay doctor nada nada mi por haci ta kico mi eigenlijk mi por haci pa mi por yuda mi mes anto ora den e temponan ey mi a cuminsa lesa hopi over di mindfulness over di meditacion pa calma curpa pa sinti e emocionnan cu eigenlijk mi ke a logra pa e ora pa mi por atrae eseinan. Anto tiki tiki mi a cuminsa studia mas den parti di wellness, e parti di health, holistic health, cu kimen tur cos cu ta di naturalesa pero nada cu ta mas procesa. Anto tiki tiki mi a cuminsa juicing, mi a cuminsa cu smoothies. Anto nunca mi no a haci dieet, so mi di boso e palabra dieet ey, mi ta odi'e, mi no ke. Pasobra dieet ta, e palabra a dieet a dai no dus me di mi no ke koe bo sobra e ko e ora nos papia over di dieet nos ta papia over di kiko mi no por hasi kiko mi no por kome anto e mentabili e mentalidad ei ta egelik un mentalidad di lack no di di di low frequency ta e ta baho pasobra bo ta pensa di kosnan ku bo no por e ta negativ dus mi di bo sa kiko mi ke kambia mi mindset mi ke hasi mi ke bisa kiko mi por egelik agrega den mi den mi kuminda dus. Talking about value, adding value, agrega e valor. Anto mi di boso kiko, ok, mi no ta hasi diet, pero mi ta bai cuminsa focus riba kiko mi por agrega den mi cumina. Mi a cuminsa agrega mas smoothies, mas cos organic. Mi ta acorda mi a coge un clean tur mi cosnan organic. Bo sa hasta cosnan cu mi ta usa pa cushina, mi a cambia nan tur hasi organico. Mi a lesa hopi over e chemicals nan cu ta den e cosnan cu ta, bo sa, ta stroba metabolismo, esei nan. Dus, Tiki tiki mi a cuminsa bay mas den parti organic cos ando mi mi peso di mes gewoon effortlessly sin mi haci nada a gewoon cuminsa ba ba ba ma e masha hopi energia mes mi tabata focus hopi mas na trabao mi a heal di tur mi problemanan cu mi ta tin dus mi ta cancer free mi ta sa obese free tur mi colesterol tabata un temporada casi doshen dies cu doshen ta e maximum anto el a bira bira shen cincuenta despues bira sigui bira menos y menos dus. Mi di ta gewoon this is working. Anto tiki tiki mi a cuminsa yuda hende anto mi di boso a kico mi ke haci coke un tiki mas profesional. Dus despues cu mi a caba mi masters despues di casi cuater aña despues cu mi a caba esey mi di boso ami ta bay back school. Anto mi a haya mi certificate as an integrative nutrition health coach and wellness coach antora ey mi a cuminsa siña hendenan con pa nan implementa un lifestyle anto despues cu tempo mi tabata cla pa mi por a quit mi job so ahora mi di ta otro un etapa anto di ahí nan mi a cuminsa mi wellness en en business coaching tambe awor kita mi ta haci business coaching. Great. Cuando nos un tiki di e e e vegan life cu cu Olga ta bibiendo awor bibia ora nos tende vegan nos ta pensa riba nada di bestia cla pero tin diferente

ku ta mas e parti rò, ku no ta wòrdu kushiná, ku ta bin di naturalesa, ku ta wòrdu traha di universo. Anto e ora ei e sei ta eigelik mas e natural veganism ku eigelik nos tin ku practice. Anto ya, un ta tur hende por bira vegan. Mi semper mi ta bisa mi klientenan, bo sa housi bo ta traha ku mi, bo no ta bai bira vegan, ta bo tin ku tende kiko bo kurason ta bisa bo. So ami a eigelik purba karni hopi hopi aña pasá, pero mi a bira malu, mi koe, mi koe no ta un kos ku ta bai ku mi. Pero mi tin clientenan cu por dice ta bisa mi boso akico mi no por laga e animal product ain entonces mi ta bisa nan oke dus por purba at least di carni cora bay carni blanco cumpra cosnan organic purba come un bia pa luna en bes di tur dia bo sa dus tiki tiki bo ta adapta no anto mas y mas mi ta repara mi clientenan ora nan cuminsa mas ke plant protein pasobra tin hopi proteina cu ta bini di planta cu nos no sabi bijvoorbeeld spirulina tin ochenta por cent proteina e ta hopi mas cu beef Dus esaki no no ta kosnan ku e e animal companies nan ta splika pasobra nan ke paina nan sigui kome karni. Nan ta bisa nan ku hey brokoli tin proteina, awakati tin proteina. Tur e kosnan di aki tin proteina. Anto no esei so Melissa pero Melanie dus esei no ta esei so Melissa sorry Melissa Melanie Melissa si si mi ta mi ta wak moto me na ta bo mama si dus. Dus e hindanan no sa igla ku tin proteina den nan kuminda. Anto nos kurpa tambe ta produsí proteina. Bivoorbeeld nos nos kuero ta krea collagen. Nos stoma ta krea proteina e yama enzymes. Nos muskulonan ta krea proteina e yama actin. Dus nos kurpa eigelijk mes ta produsí proteina. Manera un gorila, manera un gorilanan ku nos ta wak den jungle nan ta vegan, nan no ta kome karni kora pero kon nan tin Tantu forsa nto tantu muskulo. Boso nan kurpa nan mes ta tra proteina dus hopi hende no sa e koki dus ora nos kuminsá agregá e parti di nutrishon di plants e ora e kurpa ta bai eigenlik no sinti falta di e karni anto p'esei si mi ta wou hopi ku mi klientenan hende nan ku a bisa mi bo sa mi no por laga e karni mi ta mande oke no wòri nos ta bai tiki tiki kòrda bo e koki no ta lacking mentality ta abundance anto tiki tiki ora nan kuminsá agregá esei nan nan mes ta bisa mi bo sa kiko mi ta sinti falta di e karni. Mi ta sinti falta di un dje paso mi ta sinti mi bon kaba. Dus esei ta un di e diskubrimentunan mas poderoso den e lifestyle aki. Awor importante den bo transformashon di bo i tambe bo lifestyle ta ku e komementu vegan a bai ku bo e parti emoshonal. Ke men papiando awor di un hende ta bisa, no mi no por sin karni. Òf tin bia hende ta kome karni òf algu entora ke sali, mira ku e un ehèmpel pasobra tin hende ta kere ku ègt nan mester di karni. Bo ta cabe come carni, sali dje y drenta auto por ta bo ta sinti un tigre balimente so ma algo ta bisa, ah no, ta dori auto ma Maria. Siendo cu por ta asina tanto cos pero ban un rato riba e parti e e echo cu e parti mental ta loke cu ta ta fortifica bo pa henter e cambios dje lifestyle. Si sigur sigur nos curva ta traha di vibracion nos nos cells nan ta traha di atoms anto atoms ta energia dus nos curva ta energia anto hopi bia nos no ta ripara cu nos pensamientonan anto nos nos emocionnan. ta causa efectonan nos curpa. Dus ya, tin cierto cos den nos curpa cu nos no por controla. Nos por controla bijvoorbeeld nos curason ta bati. Pero nos por controla con nos ta respira, of con nos ta cana, con nos ta papia. Pero nos no por controla otro cosnan cu ta eigenlijk ta unconscious, ta eigenlijk ta ta tin e forsa di esey. Pero e cosnan cu nos por controla, mane emocionnan cu pensamentonan, ta eseynan ta eynan nos tin cu. kuminsá balansá mas. Pasobra ora nos kuminsá balansá esei, oir nos por kuminsá duna e kurpa mas energia positivo. Lo tin hopi hopi studies ku a demostrá esei. HeartMath Institute beivoorbeeld na California ta un instituut ku a hasi hopi hopi estudiosnan di brain and heart coherence ku ta splika ku ora nos sinti nos mes positivo aunke nos sirkunstansianan no ta no ta positivo nos ta bin kambia e nos nos problemanan den nos bida. No den nos kurpa so Pero pafó di nos bida tambe, nos relashonnan personal, nos karera. Ora nos kuminsá sinti i pensa positivo, e kos ta bin di bèk. Anto ta fásil pasobra mi a bisa mi, Bon, Olga, mi ta pensa positivo henter dia, pero nadan ta pasa. Òf, kon mi por pensa positivo? Òf, by the way, kon mi por sinti mi mes positivo si mi tin problema? Bisa mi kon mi por hasi koe. Anto esei ta e challenge, ta meskos manera nos ta train nos múskulo. Tur dia anto e ta krese nos tin ku eigenlijk train nos mente ku ok ora bo tin un un pensamentu negativo esei ta e e oportunidat e momento ku bo ta bisa hey ta ora pa mi kambia bira positivo ta e momento ei ta e momento pa nos kambia anto ora nos sa ku tin un efekto den nos kurpa i den nos bida ora nos hasi e intenshon pa sinti nos mes mas mihó e ora nos ta bai hasi e mas pasobra nos sa ku tin eigelik un bedoeling no cu si bo sinti bo mes bon bo cura cura pa ta bin cura tin bijvoorbeeld caso di mas di tres mil cincuciend hende cu ta tin problemanan terminal manera cancer kesenan cu doctor nan a bisa nan cu nan tin trinta dia pa biba anto nan a cura completamente dies pasobra nan a implementa e parti di mindset mindfulness anto holistic nutrition. Nos tin un pregunta aquí nan mi ta hasibe pregunta pero nos ta bay splica sin ora pasobra. Olga ta hiserka nos pa su parti di Healthy Lifestyle pero tambe pa e Digital Nomad ke ta. Olga ta biaha na e ta bai diferente parti di mundu, nos ta ban papa dje esei. Pero pa mi kontestá e señor, e señor aki ta puntra si bo ta traha ku SVB. Olga no ta biba na Kòrsou. Olga ta un Digital Nomad, e ta e ta na Europa wòrdu ke ta bai diferente pais. Pero bo ta duna coaching si, Dus pa nos cuminsa contesta e señora no e no ta e no ta traha e no ta traha na Corsou pero bo por tin contacto con hende online pero lo bo ta na Corsou e weekend aki den e healthy fair aja e wellness fair wellness fair na un di esey ta tuma lugar specialmente pa e señora cu loke tin contacto cu bo. Si si dus esey ta tuma lugar na Landhuis klein kwartier djasaber cu djadomingo awor e ta gratis pa drenta pa tur hende di tur edad a di dies or di mainta pa seis or djatardi, anto esaki ta un evento ku Minister di Salubridat ta organisa. Dus nos ta bai tin un wellness booth, tin un hopi otro hendenan tambe ku ta bai tin wellness booth, mi mes tambe ta bai tin mi wellness booth ku tur mi yerbanan, anto tur e produktonan ku mi hañanan, ku mi haña den mi biahenan, ku ta un kos ku nos ta bai papia aki ratu di dje. Anto tambe mi ta bai papia den djasabra mi ta bai tin un lezing di tres or pa kuater or, Anto despues di nan Minister Susi ta papia antora e djadumingu mi ta papia di mita di kuater pa kuatu or anto despues atrobe den un panel ku Minister Susi Reumer, Rudolf de Wit anto un par di otro mas nan sta papia over di wellness. Pero si mi no ta traha na Kòrsou specifically dus mi no ta registra na Kòrsou pero mi business ta fully online dus mi ta traha ku hende nan rònt mundu pa yuda nan implementa un life style nobo yuda nan bat di peso yuda nan krea un mentalidat nobo. Tur esaki bo por hasi huntu ku e hende online. Si, korekto. Nos ta usa teknologia, dus video call, WhatsApp. Mi tin mi programanan riba mi wèpsait tambe, olgajob dòt kòm. Anto e programa ta sierto lèsnan ku nan ta tuma di mi mes, ku mi mes a graba, ku nan ta log in username, password. Nan ta wak mi videosnan, nan ta hasi assignments, nan tin e guianan, recept. Mi tin mi detox program tambe ku bo por komi. Unda e detox program ku bo por komi, ah mi por komi nada. No, esaki ta ègt lokual bo por kome mas den e aspekto ku nos a papia di e raw veganism anto e more plant based kos. Pero e ta online anto tambe nan ta haña coaching ku mi dirèkt. Dus mi ta traha dirèkt one on one ku e persona pa wak eigelik ta kiko ta e emoshonnan ku ta blokia nan pa nan por logra nan meta. Ki men olgajob punt com. Einan nan bo ta haña tur informashon. Mi ta imaginá mi promé ke esei e hende tin ku kuminsá den un proseso di bai konosé su kurpa, konosé su mes anto rekonosé, siña rekonosé anto Manera mi ta bisa bo hoy ku ora bo kome òf bebe sierto kosnan e reakshon no tin ta maka ku bo marea dor di outo òf algu asina, nò, ta gewoon e kuminda nò a bai ku bo. Sí, sí, òf e kuminda òf e strès, bo sa, òf preokupashon, bo sa pasobra nan ta bisa ku sí, kuminda tin hopi ta maka, nos eighty percent ta bo lo kual bo kome, paso lo kual bo kome tambe ta bira bo emoshonnan, no ta pukuro paso e kuminda ta bira, pero kuminda ta bira bo emoshonnan, dus si bo ta sinti bo trist, tu kada be bo ta sinti bo depressed. Kiko bo ta poniendo riba mesa paso esei ta cambiando bo emocionnan tambe. Dus e parti ei ta hopi importante e parti emocion pero tambe locual ta importante ta e parti dus e parti cuminda ta hopi importante pero e parti emocionnan tambe ta hopi importante paso nos por come hopi healthy pero si nos tin un mente di lack anto nos ta preocupa anto nos ta negativo e curpa ta sinti tur e energia nan anto e no por regenera no. Nan mi sigui un rato riba loke ke señora Papia nos a bisera caba e parti SVB. Señora ta bisa ami no por come nada, mi tin cu nada, mi tin problema cu stoma, mi ta mi come of bebe leche etc. Mi bariga ta blaas y mi ta hincha y doctor ta na mi cos pa stoma pero por ta mi tripa ta shushi kico mi por haci? Anto e ta bisa que no por come galiña. Kico lo bo bisa un hende asina aki? Ami lo bisa nan go plant based, busca mas cuminda cu ta bini di naturalesa pasobra nos ta focus hopi biaha riba. tapa e problema pero nos no ta bai bai descubri mas profundo ta kita e problema so podisé e problema di stoma ta pasobra e ta preocupa tur dia of pasobra algo a pasé di e tabata yong cu ainda no a cura of podisé un cos cu e ta comiendo ta bisa ta sur su stoma entonces no sa dus ta si mi tin un caso asina aki cu hende bensé ca mi mi ta bisa bosa hasi un free coaching free consultation cu mi entonces mi ta hasi cierto preguntanan pa ect descubri ki temporada el a kuminsá, ki ki ora di dia ta pasa, ki ora e ta sinti el e mas mihó. Toer e e ora mi por nos por diskubrí eigenlijk ta kiko ta e problema. Pero mi ta bisa en general kome mas bèrdura, kome mas fruta, kome mas kos ku ta bini di naturalesa. Dus greens tambe, no? Dus grana manera kinoa, millet. Bo sa si e persona por kome bonchi ku lentils mi ta rekomendá esei. Mi no sa kiko esei ku e stoma ta pasa pero no tur hende por kome bonchi. Pero tin hopi otro manera paña proteina I tambe bijvoorbeeld superfoods, tin hopi superfoods manera spirulina, mushrooms, nutritional yeast, tin hopi cos cu nos por agrega pa e curpa por bin drecha. Anto por disco tin un limpieza tambe mester haci, por wordo haci cu cierto herbs pa por limpia e curpa. Den bo caso lechi, lechi manera lechi almendra, lechi coco si bo sa usa? Si, correcto si. Awa tin un diferencia entre cumpra lechi di coco of almendra na supermarket cu ta miño cu esun di. Sí, e procesá. Miñó, e ta miñó cu esun di baca, dus e ta un step miñó. Pero tambe tin e otro step, si bo ke bai ainda mas diep den dje, bo mes por siña tra. Anto mi mes por siña hinda nan tra na mes lechi di, di almendra, na mes lechi di awa, di cashews. dus ta hopi facil. Anto bo ta gewoon pone den awa un anochi promé, anto tin henter un proceso cu bo tin cu blend nan, anto cosnan asina. Pero e ta hopi facil. Dus, Si hendenan tin tempo enton nan ta gusta kushiná ke esei nan mi por yuda nan ke esei òf mi ta bisa nan boso kiko wak e purba wak si bo ta esaki na Kòrsou anto dor ku mi ta bin Kòrsou hopi anto mi ta hasi hopi lezings hopi workshops akina na Kòrsou a mi ta keda pa hopi temporada entos mi sa presis na kua supermarket pa baña kosnan tur asina entos por ese mi ta yuda hopi hende di Kòrsou tambe online. Hopi grei. Nos tin e tendensia ku nan señora ta bisa e no por kome galiña. Nos tin e tendensia di kere semper ku karni òf galiña ta un must. Ke men bo por kome henter, bo ta yona bèrdura, pero semper nos mester tin un pie di karni òf un pie di galiña. Kiko kiko otro, mi ta imaginá mi bonchi ta un di e kos ku por remplasa dor di proteina, pero kiko otro lo bo bisto un hende asina den abo su kaso? Kiko lo kiko bo ta pone na lugá di bo karni? Sí, sí. Anto esei ta again another mindset, old mindset, ku nos mester e karni, nos ta ke bèrdura òf e arroz òf nos mester tin balance. Sí. Mi ta comprende nos tin nos mester tin balance pero nos por haña balance den plant based tambe dus bijvoorbeeld e bonchi of of e lentils nan of por ser quinoa of hasta bijvoorbeeld millet of aguacati hopi hende no sa cu aguacati un hende por sobrevivi riba aguacati nan resto di nan bida enton nan ta keda perfect dus pasobra tin tur vitamina, proteina y fats, amino fats, cu por yuda e persona biba. Dus mi no ta bisando cu henanti un bay come aguacati so, pero mi ta di splica cu por ta e aguacati, por ta e e representacion di e galiña bambisa, no? Dus esta ta un mindset change, esta ta un mindset change. Di kere otro señora, e mesmo señora en su contesto el a manda pa un trami verde, e no por come bonchi, kico otro lo por come? Por come aguacati, anto kico ta conseha pa limpia cu hierba? Kiko lo bo konseh'é p'e yere? Sí, sí. Mi ta bisa, promé kuminsá ku bebe un bon awa, bebe bon awa ku ta awa ku ta filtrá. Nos tin hopi sort di tipo di filtrashon awor, nos tin e kangen water esei ta esun ku ami ta biba na Kòrsou ku ta e mashin di filtrashon. Si ene nan ke mas informashon nan por alga mi sa dorover. Pero mi ta bisa kuminsá ku e awa promé. Y e mindset esey ta promé. Bo sa cuminsa respira miño, cuminsa laga tur cos atras cu ta negatividad, cuminsa cu e parti positivo. Esey ta promé, pasobra mindset mester ta promé. Esey ta cabes, despues e otro cosnan ta bini. Anto mi ta bisa podisé nan por cuminsa bebe smoothie na e hinta, pasobra smoothies, anto mi tin un par di recept cu ta free riba mi website cu nan por wak, pero smoothies na e hinta, bivoorbeeld, pasobra esey tambe ta yuda nenan bay af miño, cuminsa limpia e. E kurpa am hopi blachi berde a manera ku ta bini spinazi ku ta bini tur e blachi berde nan tin un kos aden ku yama indol tri karbonol anto e indol tri karbonol ta eigenlijk limpia e liver anto hopi bia ora nos ta nos tin kurpa shushi den stoma den liver ke asina pasobra liver ta mane'e e limpiesa di nos kurpa no e indol tri karbonol dus e klorofil dus e kolor berde ku ta den e blachi berde nan kita limpia e kurpa masha bon mes dus mi ta bisa simplemente kuminsá ku un glas òf un jus berde mainta ku nan por traha den blender òf nan por traha den un juser algu simpel nan mester tin masha kos Den mi detox program, mi motivational detox program, mi tin dies smoothies cu mi ta inclui den dies dia di detox. Dus a pudi ser ta un cos cu e señora lo ta interesa den dje. Pero bo sa gewoon cuminsa cu un smoothie, un juice meinta, simpel, un par di dia anto ya y nan e curpa por cuminsa. Anto nos por bay mas y mas diepe, tin cierto yerbanan tambe cu ta detox, manera spirulina bijvoorbeeld, cu ta asi, puro berde ta, tambe cu por hinca. Tambe ta limpia kur pa activated charcoal ku ta un puru pretu ku ta tambe ta wòrdu usá nan ta yana mas nan norit na Kòrsou. Aha, norit. Sí, sí. Des awoki awendia activated charcoal ta den tur kos paso e ta yuda a detosifiká e kurpa paso e ta traha manera un magnit anto e ta hala tur e kímikosnan tur e kosnan malu di e kurpa anto sa ke. Des eseinan ta un par pero tin vários mas mi bai mas i mas dip paso tin dos dos shen setenta mil tipo di yerba cu ta yuda nos curpa drecha. Dus mi tin cu haci mas pregunta pa e persona pero asina mi lo mi lo recomenda. Kiman subi su Facebook Olga Job punt com y nan bo ta haya tur informacion bo dren den contacto cu ne. Tanten ke ta na Corsou e weekend aki e ta na e wellness fair ke ta tuma lugar na Landhuis Klein Kwartier. Bay y nan na cerca djen tur y bo ta bo tin algun yerba tambe cu bo ta huntu cu ne. Por eso eri eigenlijk esi de next step. Olga su healthy lifestyle a ponebo bira mas curioso, anto banda di bo healthy lifestyle bo tabata bisa mi bo tabata tin dies dia di vakansi pa aña caminda bo tabata tra. Esey eigenlijk a pone bo jump start un banda di bo healthy lifestyle a pone bo jump start un un aventura nobo. Conta nos di esey. Si si dus tres aña pasa mi a quit mi job no tabata facil tabata hopi aña cu mi di bisa mi no ke hasi ki cosa ki tur enter mi bida mi ta tin un temporada cu mi ta tin stress cu mi. Tabata odia trabou, pero bo di bo sa kiko, ku e energia ei mi no ta logra. Dus mi a siña den hopi hopi tempu kon pa stima e trabou ku mi ta tin, stim'é, stim'é di kurason, bo sa, ta gradisí ku lo ku lokual mi tin, pasobra mi ta kier a kamba e energia ei. Anto ora mi tabata den e energia ei, hopi oportunidat a habri pa mi, pasobra mi a kuminsá a traé e kosnan. Dus e ora ei mi a prepará mi mes, anto mi di bo sa kiko, un kos ta yamami pa mi. biaha, no pa mi siña pa mi mes of disfruta pa mi mes cu tambe tambe mi ta haci pero mi ke siña conoce otro cultura mi ke siña conoce otro hende otro mindset anto south east asia cu europa semper a a a a a atrae mi no awo ke mi ta awo ke ta africa cu south south america boso me a haci e dos ne caba me a haci europa cu south east asia caba pero ora me a quit my job mi tabata echt gefocus riba South East Asia boso miti mi ke sea conoce mas di meditation di wellness hopi yerba nan ta usa tur e alternativa medicina alternativa tur esey nan dus miti mi tin gana di bay kedi nan seis luna anto wak con mi por cia anto de tiki tiki asina aki boso a prepara mi a cuminsa mi online business mi ta haci online marketing tambe mi tin Mi a business and wellness coaching business, a online business. Dus mi di bosa kiko mi a prepara mi mes, mi a spar tambe, mi a prepara mi mes emocionalmente, mi di bosa kiko mi ta bai mi a simi e trip mi so, mi ruman Fiona a bin topa mi despues den mart pa tres siman na Indonesia, mi ta papia di haci un beki, pero mi di mi ta bai mi so pa mi por conecta cu mi mes, mi kier a haci me retreats di meditacion cu mi a bai shete dia sin ningun telefon cu mi a bai deep den meditation, mi a bai meditate cu monks na Thailand. Tambe na Nepal den Himalayas mi a bai medita einan tambe dos esey tabata eigenlijk locual mi kier a haci dos mi di bosa mi ta cla pa mi hacié mi haciele anto den transcurso di e biamento mi a cuminsa na Thailand despues mi a bai Laos Vietnam Cambodia einan mi a haci retreats na Thailand y Cambodia despues mi a babai Malaysia anto mi ta bai stop na Malaysia pasobra ta e locual nos a pasa over di e Curacao bar mi tabata sinta den un taxi Mi no sa con mi mi a kies pa bai nan. Mi no tabata sa de coki at all. Gewoon mi di bo sa un cos tabata yama mi pa mi bai Langkawi. Enton mi di na mi stop na e e ciudad cu ta prome cu Langkawi. Enton mi ta sinta den taxi enton mi ta bira mi cara aki banda bira mi cara ebanda enton mi ta mira gewoon Curacao. Mi a keda manera wow ta con asi ta posibel. Anto di ya mi a mi a logra haci un interview cu e E manager pa puntra kon nan a kis bo sa pa nombra Kòrsou anto ya nan ta sa papiamentu mè papia papiamentu ku nan mè pinta Kòrsou su bandera riba muraya boso ta un glow in the dark kafé dus ta mira hopi pintura di diferente kos pero mi mira èk nada di Curaçao Curaçao anto nan ta kere Curaçao ta un magical island is bo sa its a mysterious island anto mi tabata hopi orguyoso di esei pasobra mi sa ku Kòrsou den nos nòmber nos tin e parti di wellness no cu curing the soul curing the heart anto e ora y mi a haci interview cu nan anto y nan e ora y mi a saca e video riba youtube cu a bay viral anto tur ene a wak over di e bar na Curaçao pero esey tabata echt hopi bon experiencia anto ya no esaki so pero ora mi tabata bia mi so mi sabata si reconoce cu hende que esey anto cada be ora hende wou puntra mi where are you from anto mi ta splica nan.

Oh! Tur den e cos tabata asina. Anto e cu e echt a duna mi hopi, hopi energia pa mi aprecia Curaçao hopi mas. Mi di boso akico nos ta bin di un paradise island. It's, it's interesting, it's small, it's, it's mysterious. Hendenan di Malaysia mes ta kere esey, bo sa. Dus, como yu Curaçao mi tabata kier a cuminsa representa Curaçao mas. Dus, e ora di mi a cuminsa traha mas video na cada pais cu mi a bay, mi ta interview hende ora nan ta puntra mi di unda mi ta. Anto mi ta kier eigenlijk. a capta nan reaccion. Dus ora mi a cuminsa graba basta video anto mi tin ainda hopi video cu mi no a revela pero tin hopi cos mas cu mi ke revela cu Corsou over di con mi a puntra ene nan si nan conoce Corsou ki nan ta pensa di e potretnan keseyinan dus e ora y nan mi di no mi ke echt ta un ambassador internationally pa Corsou. Hopi greda loke cu e televidente mira nos pantaya ki ta parti paden. di e bar Curaçao cu bo a conoce. Pero aparte di esey bo ta tin como meta manera bo bisa di conoce foral e parti di Asia cu bo a bay ey. Bo kier a eindelijk pasa over bo informacion esey bo ke haci tambe den bo pending pa cu Africa e parti di healthy lifestyle. Anto eynan bo a bay conoce e historia cu bo a conta mi borad ey off the air. E hobennan n'e playa, na Malesia ta ta no? No, esei ta na Indonesia. Indonesia. Con ta nos sinti ki dificil? Si, si, esei tambe tabata hopi spontan. Anto semper mi tabata tin den mi curason cu mi ke bai haci filantrophy, dus cu mi ta bai yuda muchanan na scol, yuda muchanan pober, duna les. Anto ya, dor cu mi ta papia over di mindset, wellness cu entrepreneurship, mi semper mi ta tin e deseo pa bai papia cu mucha. Pero ya, mi di esaki ta mi backpacking tour, Mi tabata going with the flow, mi no tabata plan nada, mi no a bai bor cu niun scol pa mi bai specifically train, pasobra mi di mi ke conoce coi wellness, entonces mi ke haci meditation retreats, esey tabata mi focus. Pero ora mi ruman Fiona bin a Bali, nos a topa na Bali, entonces nos a coge boto bai un par di isla na Indonesia, entonces un di islanan cu nos a stop ta Lombok, anto nos tabata na laman un atardi, ami cu Neta saca potret, net e dia cu nos a yega, despues nos topa cu un par di mucha ta bin tur verlegen, can we have your signature? Mi di, signature? am ok ma e cos nan estraño so nunca den mi vida mi ta seki no cier di hende estraño yes please am mi ke sa di unda bo ta bo pais anto nan sa skibi Kòrsou anto nan a puntra nan sa splika anto nan a keda super excited nan tabata ke potret despues nos ta repara ku ta tin un manera di skol anto e manera di skol masha Lief a bin bisa ku nan ta tin skol nan ta tin un intern un skol ku ta cu ta cu nan ta biba na e school nan ta bay tres bey pa aña so bek cas anto nan ta Muslim anto nan ta papia Arabic pero nan ta siñando Ingles anto si nos ta ya leuk pa bin papia na nan school over di nos pais over di anto siña nan papiamento siña nan Hulandes pasobra nos a bisa nan e coneccion cu nos tin cu Hulanda anto rei tambe pa papia cu nan na Ingles anto mesora mi a bisa Fiona e ban asie e coge tabata super excited gou mi ta mane oh wow great opportunity si si si mesora. Anto ya, nos a ami cu Fiona bay, anto nos tur dos a sini nos hopi overwhelmed, dus hopi emocion, boso tin casi seis shen mucha, anto nan a warda nos tur na para na porta, clap man cu awa na wowo, echt e coe tabata asina, asina tanto, asina great pa nos sinti, anto pa nan tambe, dus nos a keri nan, nos a siña nan papiamentu. Nan mi corta bo rato, na nos directory, esey ta e otro video cu nos tin, Tin un otro video caminda bo ta mira imagennan ateki Curaçao Sister in Lombok caminda bo ta mira imagennan den school. Sí. Sí, correcto. Sí, esaki ta imagennan den school anto e manera nan tur ta warda nos, nan a pone stoel, nan a pone microfoon, anto ya ayinan mester kita sapato prome nos bay, bo sa. Dus nos a purba echt mane adapta cu e muchanan anto e school anto ya nos a papia casi tres ora over di Curaçao, nos a skibi riba borchi palabranan papiamento, a na Hulandes tambe, despues nan tambe a splica nos un par di palabra na Indonees, anto na Arabic, anto asina nos tur a a a comparti un tempo hopi agradabel, anto ya despues desey nan a mustra nan nos e school con nan ta biba, aki nan tambe bo ta mira con e muchanan ta eigenlijk tin e e e e e study areas no cu nan no tin airco pero nan ta. Eigenlijk studia pafó anto nan ta un den muchanan mas felis ku mi a yegi konosé. Anto aunke nan ta pober òf aunke nan tin e estilo di bida aki ta un un di e energianan mas bonito ku mi a yegi eksperensiá di e muchanan ku ta kontentu ku lokual nan tin. Nan ta asina felis ku lokual nan tin, nan ta hopi humilde, anto esei ta un di e kosnan ku ègt a kaptivá mi. Hopi great. Great cu den e aventura aki manera bo a bisa Fiona a join bo, pasobra pa Fiona lo ta ta gewoon un vakantie, mi ta imagina mi. Anto el a yele ta forma parti di di bo aventura. Con bo experencia Asia? Si bo cue bo bo healthy lifestyle pa nos bay back na esey, e meta cu bo tabata tin paki bo bay Asia, pasobra nan tin ta maca. Anto e echo tambe ku dor ku manera bo a bisa mi nan ta praktiká e mayoria ku mi nan ta praktiká budismo, anto outomatikamente e sita hasi gran parti dje nan na un tipo di vegetariano. Sí, korekto, sí. Anto bo sa mi a primintí mi mes la mi bai biaha ku un un mindset ku ta habrí, un open mindset. Paso mi sa ku na nos pais nos a siña ku nos mester ta asina aki, ku esaki ta nos religion, esaki ta nos spiritualidad, pero mi di mi tin ku bai ku open mind paso mi ke konosé otro pais, otro manera di pensa. Dis pa observa no observa sin sin judge sin bosa sin pone un number riba lo cual e ta dus na south east asia tin hopi buddhism anto nan ta practica hopi cos cu ta mindset meditation nan ta kere riba buda dus eigenlic mi a siña pasobra prome cu mi a bay asia mi a pensa oh buda ta dios entonces nan ta bosa of ta un persona cu nan ta resa na dje nan ta honra pero ora mi a bay asia south east asia mi a siña cu No ta un religion, al contrario, so na bay un meditacion na un tempel na Thailand di monks, anto e monks a splica nos tur cos cu nan ta eigenlic hasta bisende nan no cambia bo religion, keda cu locual bo ke, locual nos ta siña ta cu bo mester ta separa fo'i bo attachmentsnan dus ora bo tin attachments ora bo tin bo ta bisa attachments na papiamentu mane bo tin mane mará si bo ta si bo ta mará nan material algu ku ta físiko ora bo tin e attachment bo ta sufri pasobra bo ta bisa okay mi mester e persona ei pa mi ta felis òf mi mester e sèn den banko pa mi mester ta felis mi mester e koki pa mi bida biba bon ta hopi great ora nos tin e kosnan ei pero nos no por depende anto nos ta rekerí pa nos mester ta ku un kos pafó di nos kurason. Nos mester ta den nos mes, den nos. Dus esei eigenlik Budis ta siña ku nos mester ta free from attachments. Nos mester ta den e sentimentunan di di balanse, di di konekshon ku nos mes. Anto e bou ku nan ta bou nan ta hasi esaki hopi. Nos na Thailand nan ta bisa kap un kap, kap un kap, porque men hallo, ora bo tende muhé nan kap un kap, sawadi ka. Anto era ei Ta gewoon un respect. Boso san ta haciel asina e keke Buda beeld. Boso ta out of respect boso esey tabata un teacher. Nan ta haciele cu otro tambe cu ami cu bo nos ta bao asina aki boso ta un act of of respect. Dos mi a siña hopi hopi erover anto mi di boso sa kico e ta asina bonita boso nan ta bisa bo ki haci of la ki haci nan ta bisa bo no keda cu locual bo ta haciendo gewoon purba focus mas cu bo emocionnan mester ta free di attachment anto cuarda cu tur cos ta ta temporal nos no por sufri riba cos temporal paso bida ta temporal nos no por sufri riba un problema aki un problema allá no puru pa keda trankil anto nan meditacion ta yuda no of respiracion oracion lo cual hende nan ta haci no pa calma nan mes curpa anto esey ta egelik lo cual nan ta siña pa ta mas den e nivel di trankilidad pa nos por logra lo cual nos ker. Oke esaki ta great nos tin hende tin bia ta link meditacion cu ku religion of kier ku robot sin meditashon e ta kambiá di religion of algu asin esei no te kaso great ku bo a deskubrí esei. Si si korekto anto tabata un kos ku mi kera share tambe ku nos pueblo ku a pasó kinan ta hopi mas katolik anto kristian anto bo sabi befòrbèl nan ta kere den den den reincarnation dus reinkarnashon ku ta un kos bo sabi ku mi ta respetá di e parti di religion pero na southeast asia nan ta kere den E parti di reencarnacion anto a mi bay again cu e open mind set anto ora mi tabata na Myanmar so mi tin un par di manera pa conta boso ayuda esaki ta hopi interesante entonces esaki ta algo cu mi no a post riba mi social media ainda pasobra ainda mi ta backed up mi a keda te na Philippines pero ainda mi tin cu post Myanmar cu Nepal pero ora mi tabata na Myanmar cu ta Burma cu ta un pais cu ta entre Pakistan cu Thailand nan tambe ta super Buddhist anto mi a bay un tour anto nan a bisami ah Nos ta bai hiba bo na e Snake Temple. Mi ta mira, ok, por ta den nomber Snake. Ora mi a yega na e Temple, tabata un Python Snake di ocho meter largu, esei Pythonnan grandi ku ta kome ser humano, sinta einan, ku masha hopi hende rond di nan, rond di rond di e Python ta bou n'e Python as a respect, again, as a respect. Ora mi a puntra e persona, ta kiko e, ta kiko ku, what's that? Is that a Python? Asina mi a bisa hopi, tur mane miedu. E di, no, no, it's ok, it's ok, it's the Princess, mi di.

Pero lokual ta mas interesante ta ku e snake aki nunka no a morde niun hende, nunka no a kome niun hende, anto e snake aki ta subi riba su kama, tin un kama spesial pa e snake, anto e snake ta drumi tur anochi manera un prinses den su kama. Anto bo tin por tras di tur e kosnan mi a keda kon asina ke, what is that? Kon ta posibel? Entonces e kosnan asina mi ta bisa, ok, bo sa. We have to keep an open mind awor no esei e sino ke men ku mi ta bai kere riba e koi of kere riba e kos pero nos mester keda ku un open mindset ta lo mas importante ta ta respeta hende paso tur hende tin nan manera di pensa nan religion nos tin ku respeta mesun manera ku nos ta respeta e katoliko nos tin ku respeta e budes nos tin ku respeta hende nan paso ta esei ta nan manera pa nan ta feliz esei a ayuda mi pa mi esei ta na unda ku a bisa? Esaki ta na Minmar. Minmar. Ku ta antes se tabata yama Burma. Hopi nan no sa di Minmar paso Minmar a habri nan border sinku aña pasa pa turista. Nan tabata close down niu e nan no por a bishita e turi e pais anto e ta hopi underdeveloped dus no tin masha ku e hasi aina ke asina pero hopi hende ta interesa pa bai pa siña e parti Buddhist tin masha bunita temples mes di oro ku asina. Pero mi ta bai a sigui mi ta bai a revela un par mas di e. Despues di nan ba bai Nepal. Nepal ta konosi komo un parti di. di Himalaya. Es korekto. Konta nos un tiki di esei. Si. Osea ta un parti tambe, tur e montaña Nepal, Himalaya den aardrijkskunde, pero no ta ku un kos ku nos ta, un kaminda ku nos ta yega fasil. Si, si, korekto. E parti di mundu ei ta hopi hopi interesante, obviamente India, nos sa ku tin hopi parti di, parti religion of e spiritualidad, ban bisa, no? E parti di Ayurveda ku ta partinan di komementu salu, ke eseinan. Pero semper mi tabata hopi interesa di bai India awor mi a tende bo sa podi ser India mi mester un mas tempo pasobra mi ta tin manera un siman so no dies dia so pero mi mi cume bai Hulanda foi dus foi Myanmar foi Myanmar dus mi di ok ki ho mi por haci den dies dia mi tin gana bai e region ey pero India ta mucho grandi pa mi haci den dies dia nan mi bai Nepal Nepal tambe ta un tiki mas safe cu India de lo cual mi a compronde anto tur e parti ey ta e parti caminda e E Himaleyasnan ta krese, no? Tin hopi energia. Tin e Tibetan area ku ta parti di hopi, hopi spiritualidat. E nan, Dalai Lama ta, tambe tabata. Anto awo ke ta, el ta skondé na India dor di e problema ku Tibet ta tin ku China. Hopi hende a hui for di Tibet bai Nepal. Dus, pero tur e parti ei di e parti Himaleyas ta hopi, hopi spiritual. Anto hopi konekta, anto nan tin masha hopi medisina natural mes. Anto mi a siña di hopi medisina ku mi tabata hei nan. Ora mi a yega Katmandú, ku ta e siudat di Nepal, mi a keda einan un par di dia. Despues e ora mi a bula bai Pokhara. Anto Pokhara ta e parti wèst di Nepal. Einan bo tin Anapurna. Anapurna ta mesun. conoci casi cu Mount Everest. Mount Everest ta keda na e parti east, anto Annapurna ta keda na e parti west. Anto di como e na bai Mount Everest, pasobra pa mi subi Mount Everest prome mi mester ta super prepara, super getraind, mas di dies dia. Bo por haci hiking di binti i un dia of un luna pa bo por yega, anto bo ta keda drumi na cada camp ora bo bai. Pero mi di ki mi por haci den tres dia. Mi haci mi research, mi ta tin un par hende di e hotel cu mi ta keda cu a yuda mi. Nan di bo sa kiko? Bo diko manda bay Arnapurna? Bo kara ta un parti mashas vegan mes, plant based, wellness. Antori mi a dicidi bo mi ta bay nan, mi ta haci un meditation retreat di tres dia, antori tambe mi ta mi a haci dos dia cu mi a bay subi riba Himalayas. Mi a bay cu un guide special, un meneer special cu ta bay cu bo, anto nos ta dura ocho ora e prome dia ta hike, nos ta bay te dos mil doshend meter alto. Bo ta sinti bo frio esata un tiki ta tog heavy no tabata un manera mount everest pero tabata heavy pero den cada village bo ta sinti un rato bo ta bebe un te bo ta papia ke localnan despues bo ta sigui cana sigui cana te ora bo yega anto me keda drumi ariba na Himalayas den Australian base camp anto y nan eigenlijk mi tambe mi a hasi un video cu do you know where Curacao is? Te nan yor y nan mi a trae video cu esey pero mi tin cu revela esey ainda pero Bo ta gewoon drumi den un camp? Bo por drumi pafó den un den un camps of tin hotel gewoon manera rooms. Obviamente no tin airco pasobra nan ta basta friu pero bo por keda den bo room bo tin bo baño priva bo tin cuminda dus tin masho hende nan mes ta biba manera nos ta biba na Corsou flat tin hende ta biba asina den Himaleyas es algo increibel anto hopi medicina hopi medicina cu mi a descubri antora ei mi a keda un dia despues e otro dia mi a ba bek tambe mesun cantidad di ora ba bek antora ei mi a papia cu hopi doctor hopi A holistic doctors diskubrí mas hopi medisina mes pa ba di peso, pa constipation, pa doló, ku mi a trese un par tre pa Kòrsou. Dus dja domingo awor i dja sabru awor mi tin mi wellness boots i hende nan ke sa mas derover. Mi tin samples, mi ta bai duna tambe hende nan pa tèst e te ku ta kambia di koló di Thailand, ku tambe ta yuda bo kurpa bira alkaline. Tambe ku mi ta bai splika un tiki mas derover. Pero ya Himalaya tabata hopi hopi great. Pero. Ora mi a ba bek fo'i Annapurna, mi ta tin mi tres dia meditation retreat. Anto, den e temporada ku mi a bai, ku tabata mei, tin e moonson season. Moonson ta ora awa sura ta kai hopi duru, mane orkan, bo sa, siklon di nan. So, bo sa Himalayas den e temporanan ei ta hopi hopi awa sura. Anto awa sura ta kai masha duru mes, asina drùpel bon grandi eis, hopi inkribel. Anto mi tabata den meditation retreat. Anto. Tabata hopi duru pa mi emocionalmente, mi tabata cansa, mi ta tin hopi lodo, mi ta tin miedo, anto mi a hasta traha video cu mi ta awa na wowo ta splica ey, traveling ta fun, anto ta hopi dushi, mi ta pasando tur e experiencianan aki pero tambe tin hopi parti di dolo, di miedo, di dificultad, dus mi a haci e video mas pa un inspiracion cu bo sa no matter what you're going in your life nos tin cu keda positivo, anto nos tin cu. trust e proces. Nos tin cu kere cu nos tin nan pa un proposito. Anto si nan a siña me si anto esey tambe bay hopi bon despues mi a bula bin bek Amsterdam via di Turkije. Ok, awor ami mi pregunta na bo ta, bo so como hende muhe, manera mi ta tende bo ta papia, mayoria caminda tabata no tabata planea van mi ta yega aki, mi ta haci esaki, ta gewoon cada be cu bo yega cierto caminda bo ta bay wak ok kico tin den e area aki, kusa ku ta satisfasé mi nesesidatnan. Kon bo a eksperensiá esei? Pasobra esaki ta un komienso, boso bo tin, manera bo bisa, ainda bo tin Afrika riba bo bucket list, Zuid Amerika tambe, ku bo ke hasi? Sí, sí, korekto. Boso a mi no plania mashá, boso ami ta un hende den mi bida, promé ku mi a kuminsá esei, promé ku mi a hasi e backpack, mi tabata hende ku mi ke a plan tur kos den mi bida. Mi ke a plan ki ora. Ki dia mi ta kaba universidad, ki dia mi lo get promoted, ki dia mi por haña e persona den mi bida. Anto e koi tabata un attachment. Bosa e tabata un kos ku bo sa ami sa ta ki dia e koi ta pasa. Oke ta un kos ku mi ke, pero mi no por ta asina attached ku bo sa asina mará na un kos ku por disé pasa òf loke pasa. Dus den e trip aki mi a bisa bo sa kiko, mi no mi ta bai sin plania. Mi ta bai do it as I go paso mi kier a conecta mas cu mi intuicion pa mi por a siña mas con pa opera of opera mi curpa den e e perspectiva di intuicion dus ora y unico cos cu mi a planea ok mi kier cuminsa na Thailand mi a cuminsa na Thailand despues mi a keda cu un par di amistad di Corsou cu ta bibi nan un siman despues eynan mi a coge bus bai bai Chiangmai paso mi di ok si mi bai ariba anto unda ta mas cerca mi ta bai Laos na Laos mi a keda na Luang Prabang Despues a rimia bai. E ora bo yega bo ta buska un caminda di keda of ya en diciember un dia prome. Si un of dos dia prome mi ta buska algo a make sure mi ta tin tur e apps nan di Asia den diferente apps bo sa bo ta haña pa hostels anto of hotel anto tende bisa a e bo keda na hostels pero e cu bo ta drumi cu hende de otro hende den kamer ami tambe ta hopi hesitant derover pero mi a bisa bo sa kico mi ke ta open why not pasobra obviamente mi a usa apps nan pa wak si e reviews nan ta bon si ta limpi prome cu mi paga of whatever mi ta bai bai check tur cos dus asina mi a siela anto mi ta contento mi a siela pasobra mi a sinti mi miso ora mi tabata den private rooms den hotel lujo dus mi di no mi no kier hasi e koi mi ta hasi mi a hasi basta bia den mi bida mi kier echt sinti con ta pa hasi e backpacking dus mi a hasi un balans den entre private rooms anto hostels anto mi a stima stima pasa na hostels pasobra mi a echt siña conoce hende dan den e aspecto ey pero si tiki tiki mi ta bai cu mi intuicion bo sa unda awor ki aki Despues mi ta conoce hende, bo ta conoce otro hende cu tambe ta haciendo e mes cos, unda bo ta pega cu nan, bo ta manda, ey, nos a kere bay nan, bo ke ban? Ok, nos ta ora mi ta bay cu nainan. Des, asina, of ami ta bisa bo sa mi ta kere bay nan, di como ta bin cu hen, te ora nan ta bin cu mi, of tin biami ta haci mi so. Um, pero e, e asina mi tabata haci. Te ora mi di, ok, mi tin cinco luna, seis luna. Mi kier a bishita e paisnan, dus mi di ok, mi tin ongeveer tres siman max pa kada pais. Anto mi di ok, te su siudatnan aki mi ke bai, ta tin tempo mi a kue bus di diesdos ora, ta tin temporada mi a kue trein, ta tin ora ku mi a kue private driver ku ta kore kuba kuater ora, ta tin ora ku mi a kue avion. Anto avion ta hopi barata, beivoorbeeld wan mi ta na Vietnam, mi a bula di Hanoi bai Hoi An, ku ta mane un ora, anto mi a paga por ta trinta dòler pa e biahe ei. One way no? Tu cos tabata one way. Dus ya, asina tiki tiki, enton ri al final e ori si mi a cuminsa planea mas paso ora mi di mi tin un luna so mi ke bai Philippines aina, mi ke bai Myanmar y Nepal enton ri mi di ok aki dos siman aki enton ri mi bo ta planea un tiki mas paso ya mi mester a book mi ticket pa mi bin bek. Hopi great. Prome cu nos bai break nan mi wak mi tin constantemente dolor di cabes y pierreaks mi tin problema pa bai af. E hende ki ta punta kiko e por kiko bo ta pensa ku lo por hasi, anto kon e por traha riba un mente mas positivo. Naturalmente pa abo awor aki e ta hopi amplo por abo ta duna un chisme konseho chikito pero nos ta konsehá e televidente bai riba su su wèpsait ku ta Olga Job i nan bo ta drenta den kontakto kuné manera pa bisa wor e promé konsulta ta gratis anto ri djina nan vèrdè bo ta kuminsá bou op E healthy life pero tambe e healthy mental life nos bisa. Si, si, si. Mi ta bisa, mi ke bisa un otro, un diferente tipo di advice ku mi a bisa e señora promé. Paso, mesun advice ku mi a bisa e señora promé, e parti di mas plant based kumindanan mas natural ku ta bin, pero mi lo kontestá e señora aki pa kuminsá eliminá kosnan ku podisé ta kousa kímiko den kurpa. Si ta bebe kòfi, si ta bebe kos ku suku, chocolate ku suku òf bebe libonada. Of come hopi verd cu tur esey nan mi ta recomenda purba bama un tiki riba esey. Sa purba focus mas riba e cumindanan natural. Esey ta un prome step anto e parti di positivo mi ta bisa it's just the mind away. Sa. Dus si ta dificil pa e persona pensa positivo pensa riba un cos cu ta haci bo feliz. Kico ta haci bo feliz? Por ta bo nieto, por ta bo yu, wak un bibi na riba television, wak un cacho, wak animal, wak mata, wak un flor. E cosnan e ta trece nos felicidad hopi bia, toh? Dus pensa. Ma riba esnan asina, esei ta un stap hopi chikito pa kambia e mindset di negatif hasi positif. Great. Televidente, nos ta bai pa un break, ora nos bin bèk, nos ta ban papia un tiki kòrtiku asina, Olga su bucket list, e paisnan ku ainda e tin pa bishitá, anto nos ta ban konkluí e parti aki Kombersando Awe ku Olga Job. Mi ta invitá bo bishitá su Facebook, bo tin un Facebook tambe? Mi tin Facebook, mi tin Instagram, Instagram tambe. Ami awor a kita bai subscribe na bo YouTube channel, so mi ta excited pa mi mira e videonan ku bo ta pèrdè, ku bo pone. Sí, riba mi website olgajob dot com, si nan bai onder connect with me, mi tin tur e links nan di mi social media, dus YouTube, Instagram, Facebook, mi tin LinkedIn tambe p'e hende nan cu ta mas into business and career, dus nan por haña tur e links nan ina. Televidente nos ta kombersando ku un rato kaba ku Olga Joab e ta di bishita na aki na Kòrsou e ta un yu di Kòrsou manera nos a splika na komienso pero el a hasi diferente estudio riba wellness bo ta un wellness coach entre otro bo a hasi estudionan holistic el a tuma el a disidí pa hasi un aventura tambe el a bira un digital nomad Anto su ultimo aventura tabata na Southeast Asia, right? Correcto. Caminda bo bay anto pa casualidad un area caminda nan ta come hopi hopi vegetariano nos pone tussen halen steken paso claro que ta varia. Pero awor aki despues jaki nan bo tin mas cos riba bo bucket list cu bo ke haci. Sí, sí. Pa bo anto great desieta cu e meta ta pa bo conoce e parti conoce y tambe Pasa over bo conocimentu riba e parti come salud esey nan. Sí, correcto sí. As a wellness y business coach mi ke siña con pa haña mas balansa den mi bida, siña ki sorti yerbanan mi por introduci den mi curpa pa mi curpa por ta actief, por ta cu hopi energia, cu por eigenlijk produci mas tanto posibel. Anto ya, mi a focus riba Southeast Asia, tambe mi ta tin e dream di Europa, cu mi a hasi diesnuebe pais caba na Europa. Anto awor ke mi ta bai sigui focus riba Europa na un par di pais mas ku mi ke bishita pero den mi bucket list mi lo haña great pa sigui yuda e muchanan mane mi a hasi na Indonesia pero e biachi na Africa anto South South America pero mi ta tuma un tempu pesey mi ta osea mi ke kore hasi tur cosa so osea bida bida ta largu osea nan ta bisa a bida tok artigu pero bida ta largu si nos ta kina ainda lets take time no tur cos nos mester haña awor ke anto esey ta hopi di e Stress cu nos tin den nos bida cu tur cos nos mester awo que nos mester seng nos mester yu nos mester haya tur cos mesora takes take time enjoy life let it come to you laga e cosnan bin na momento e cosnan ta bin bin bin bin na e momento dus mi no ta forsa pa e bira mesora awoki mi a cabi sali seis luna of cinco luna na southeast asia tambe na europa mi a haci dos tres aña tambe cu mi a biba na zweden mi a biba na belgië mi a biba na italia mi a biba na hopi pais anto Mi di, mi ke take it it some time now, pero mi ke tambe sigui trese bon kosnan pa mi yu Kòrsounan, bo sa, sigui representá Kòrsou, sigui diskubrí medisinanan mané mi a hasi na Himalayas pa por yuda yu Kòrsou tambe, pa nan tambe por logra nan meta. Entonces ei ta un di mi, un di mi propósitonan ta pa mi yuda mi pais tambe. Great. Nos a papia di diferente kos ku a sosede bo durante di e sinku lunanan ei, pero si bo tin ku kohe tòg un highlight? Un di e kosnan ku ya por tantu un por ta bisa mi si ta hopi kosnan tin great pero un akontesimentu dor e dia sinku lonan ai ku a kambia bo bida òf positivamente ku tabata algu great kual ta promé ku ta bini na bo mente? Pues a promé kaminda mi ta pensa ta Laos, Laos ta keda banda di Thailand, dus east, dus Myanmar ta west pero Laos ta east i Laos ta un pais a hopi pober, e ta underdeveloped, a mi a koe un un boto dos dia ku nos a pasa den e lake pa yega Long Prabang anto mi a mira hopi muchanan bivoorbeeld su nu ta kana nan ta bin bin pidi sèn òf nan ta bin bende nan kosnan pero masha humilde ku un alegria den nan den nan den nan kara anto ora mi a yega a Laos mi di wou e pais aki ta ègt un E really interesting, un pais pasobra bibia byvoorbeeld bo ta bai un pais pober anto hendenan ta arogante of nan ta hòrta of pero e pais aki ta completamente diferente anto un di e biahenan ku mi a hasi mi kier sa mi a bai van vien van vien ta un otro pais zuid di Langprabang anto mi tabata den un bus anto mi a subi e bus anto mi kèt sta shushi ku lodo anto tatin un señora ku y masha bunita bisti na blanco un señor di laos tur na blanco bisti cu carson blanco anto mi a pasa cu sin wak e den e momento e persona mi ta den bus mi mester a baha for bus pero mi mester a baha liye anto mi keda sin e lodo a shusha tur su carson tur su carson anto mi a stop mi a bisa am so sorry am so sorry el a wak e cos its ok anto mi a keda manera its ok excuse me Yes, yes, it's ok. Everything is ok, life is ok. Anto mi di, wow! Un reaccion asi mi nunca den mi bida mi no ta yelen na western world, pasobra nan ta yama nos western, no? Los Merca, America continent, Europe, tur esei nan ta westernized, no? Den western e nan por ta tòg ta bira hasi un kara, ai no, of anto bo ta sa bo tin un para yuda nan limpia, of bo ta sa bo ta sinti bo un tiki mas guilty paso, pero e señora nan wòrdu ku nan e di, ah no, it's ok. It's ok. Anto e nan ni bira wami ni come home. Oh, it's ok anto si pensa mi sa cu ta medita, ta medita of. Dus na lados mi a echt sinti cu bo sa kico? We take life too way too seriously. Nos ta, o sa nos ta core rabia cu hende ora un hende haci algo of nos ta core worry ora nos haci un fout of bo sa. Anto life is easy, life should be fun, it should be relaxed bo sa con anto ora nos prome Actua asina cu otro hende, e otro hendenan tambe ta bira asina cu nos. Pasobra bibia nos ta wara te otro, te ora e otro hende ta lief cu nos of haci bon cu nos cu nos ta haci bek cu nan. Pero e mester ta omga kier nos mester cuminsa prome cu nos mes energia pa nos por ta mas humilde, mas contento, mas giving pa e ora nos haya e amor bek di e otro personanan. Mi a hay un remark di Masha Great aki mi ta bisa, Bom dia, Olga ta un mucha yong con e por haci tanto cos asina? Dios sigui bendishoné grandemente. Ay, danki, danki, Olga. No, hopi great. Olga, e weekend aki, bo tin un par di dia mas na Kòrsou. Sí, korekto. Pero e weekend aki bo ta na e Wellness Fair. Sí, korekto. Manera bo a bisa, e ta tuma lugá dja sabra i dja dumingu, di dies ora meinti pa seis ora dje tardi na Landhuis Kleinkwartier. E nana Olga lo tei. Olga lo tin diferente yerba ku e la trese for di Southeast Asia ku e ta bai kompartí. Kmen, e tei pa bo hasié tur pregunta. Si bo ke hasié pregunta riba su. Bo ta un plant based vegetarian bo ta? Sí, correcto, esey, pero esey ta ami, ami no ta bisa e hendenan cu nan mester haci esey, lo cual mi ta haci cu e persona ta cu mi ta yuda nan discubri kico ta e lifestyle miyo pa nan, podi ser nan mester por distra sigui come galiña of zo, pero mi ta siña nan ki soorti di galiña nan por kies, ta kico e cosnan cu nan mester agrega, pero prome cu nada mi ke discubri kico. nan mes intuishon ta pidi pasobra nos tin ku kuminsá tende di nos kurpa mas mihó pasobra ami no por bisa bo ey bo tin ku kome kiko pasobra ta bo kurpa sa ta kita mihó pa bo dus as a coach mi ta hasi bo pregunta pa nos diskubrí huntu kiko ta mihó pa bo anto e wikènt aki tambe mi ta bai tin un special riba mi motivational detox program pa hende nan ku ta na e festival dus. Hendenan ku sign up inana ta baha den deskuento. Anto tambe mi tin mi seven step lifestyle awakening program esei ta un tiki mas intenso un programa di tres luna ku mi ta traka e persona pa nos implementa e parti di mindset, kurpa dus kon pa nos move e kurpa, kuminda, spiritualidat, relashonnan personal, karera, finansas anto lifestyle esei ta e shete steps nan. Anto tambe awoki mi ta trahando ku hopi entrepreneur hendenan ku ke bira entrepreneur òf ke. Cu cuminsa bia mane ami ta haci cu eseinan, ta posibel pa cu habri un business di bo mes. Anto mi a cuminsa yuda un par hende cu esey pasobra esey tabata semper tambe mi passion, pasobra mi tin un background den business. Anto e esey tambe mi ta yuda hendenan cuminsa as a new start-up entrepreneur. Pasobra al final bo ta un digital nomad, un persona cu traha Digital e ta traha, ora cu e bisa awor aki nos ta ban pa next adventure bo ta coe bo backpack anto bo ta up to the next adventure. Olga hopi danki, Televidente Olga tin riba su face riba su website olgajob punt com bo ta haya un link caminda bo por connect cune riba su YouTube, su Instagram, su LinkedIn, Facebook, tur e otro social medianan aki bo por connect cu Olga. Bo ta haña tur informashon riba su wèpsait sigur sigur. Olga tin un par di dia mas na Kòrsou, pero e wikènt ta kier bo por enkontrá kuné tambe na e Wellness Fair na Landhuis Klein Kwartier. Olga, danki ku bo tabata huntu ku nos. Ègèlèk lo mi bisa bo ora ki por nos tin wak e agenda, si por tambe por fit bo in otro siman pa nos bon papia un tiki mas riba e parti vegan, fruta, berduranan, so manera pa bisa te bo bibiá nos tin sierto fruta ku berduranan ku nos ta kome por ta E no tin tur e sufisiente vitaminanan ku bo tin mester, kende bo ta kome anto ta kaba bo no ta keda tòg wèl, la nos bisa fuli yen, den e sentido ku bo haña tur kos ku bo tin mester. Keme si nos por fet algu den agenda nos ta bai sòru pa Olga ten un bia mas promé ke bai, pero si no televidente bo por tin kontakto ku Olga Job fasilmente riba su wèpsait i nan bo ta haña tur manera bo por konektá kuné. Olga Job. Punt com bo ta hañele anto si no awor aki manda bo friend request riba Facebook follow e riba Instagram subscribe nos YouTube channel pasobra a ami ta hopi beniud pa mi bai mira videonan di Nepal den e Himalaya ku bo a bai i tur e otro paisnan ku e falta pa pone e videonan online Olga hopi danki ku bo tabata huntu ku nos mi sa si tin mas ku bo ke agrega. Si si riba mi website mes tin mi email ku ta info@olgajob.com so e sientenan ke. Por bo hasi un schedule of por bo hasi un reunion cu mi online, nan por hasi ese request ey via mi email of mi tin tambe e contact form ariba mi website si e personanan ke hasi un free consultation. Enton mi ke tende di bosnan, mi ke tende ki ta pasando, bo sa den tur persona su bida, anto kiko mi por yuda cu bosnan, dus mi ta excited pa cualkier persona cu acerca mi, enton mi ta hopi feliz y agradeci cu mi por yuda mi pueblo. Hopi great. Y e cos di mas great ta televidente, loke nos a papia fo'i na comienzo, Olga tabata ta ta tin tabata ta hopi yin na peso bibando un bida gewoon plant based manera pa bisa claro no ta tur ene mester sie pero conoce su curpa el a baha sin ni un dieet sin nada dje esey pues a nunca mas para keto lo cu a bisa na comienzo dieet tin e palabra dai den dje so ech tin bea nos ta si nos ta bira die hard di dieet. Anto nos no ta ba. Olga danki ku bo tabata huntu ku nos. Spera ku nos por sigui ku e kontakto aki naturalmente pa nos konsientisá nos pueblo. Danki un bia mas. Televidente ku Olga nos ta bai pa un break anto ora nos ta bèk Renee ya ta huntu ku nos pa nos kombersá di otro tema interesante aki den Bo Trèmer Dia.